Alright, ma mamukasei ndaona video yapassion java yaari kutaura zvaasinganzwisisi ari kutaura maissues asingatombonzwisisi and i want to warn you passion java waakutambira kunonyudza inini ndine pfungwa dzakasiyana nedzako brain wise i am 20000 wiser than you ndine mari yakawanda kupfuura yako ndine maconnections muno muzimbabwe macho akapfuura ako usataure zvinhu zvausinganzwisise waakutambira kunonyudza izvese nemadhirama amunoita pasocial media izvi You are talking about an organization that's employing thousands of people. You are talking about an organization iri kuincreasa GDP yenyika. Uri kutaura nezveorganization iri kuzivikanwa kunze kwenyika kuti iri kubva kuzimbabwe iri kumiririra nyika nezero passion namudiwa vakandifonera nechinyaya chavo chavakutanga kutamba nacho pasocial media ichi zvino passion ndoda kuuza one thing chausingazivewo each and every time yawakanondifonera muupenyu hwako hwese macourse ese awakamboita uchifonera inini i know the kind of person that you are i have them they are recorded because each and every time when you call me i'm in my office and i've got every right to record any conversation that happens in my office so ndoda kukuplayerai conversation yane zino ndiri kungokuplayerai kadiki diki passion uda kuti iwo ndoda kuti iwo urangarire everything that you said yesterday be it about the president be it about this country be it about prophet makandiwa be it about any other prophets andisoda kutomboti ndiise mamwe mazita acho every word that you said urangarire kuti zita iroro rese rawakamenshena even when you ndiwewo kuti shamwari yako inofamba nechimukomana chipfupi ichi ndo yakavhura paint company kumasasa pawakamentionayo kuti ndo vanhu vari kundipisira zvinhu iwewe uchitaura not me and remember i've got everything recorded just to prove to you that everything is recorded ka iwill play marecordings some of them and futi passion ndoda kuudza chokwadi inini ndiri kuzviziva kuti whatever that youare doing nezuro wakauya panapa conversation yako yese waida kuedza kunyepa iwo kuita sekuti uri kutumwa nehurumende the reason yawaizviitira izvozvo ndakaibata waiitira iwo kuti kana ukataura zvawataura ka nditye kukupindura nekuti ndinofungidzira kuti iwo watumwa nehurumende pashoni Hakuna hurumende inokutuma iwe kutaura zvaunotaura rabhishi yayo. Hurumende yeZimbabwe inotoda maentrepreneurs akaita sesu. Inini ndinotogona kuwana nzeve yapresident kupfuura iwe unonyepera vamwe vanhu vekugeto. Inini ndikafunga kuti mangwana ndoda kunoona president nenyaya yangu ka I can go there iwe you can't go there. Kuenda kuti unoti chi? Unoti ngei uri ikoko. Ukwane iwe uri kuzvinzwa wakutambira kunonyudza. and i can even sue you yeah. Yeah.
but i know kuti madhara yaka anenge abaya baya zvinhu mukati meme zvekuti you end up wangorwa nezvinhu zveusiku azive kuti zvinhu zviri kubva nekupi kuda kutizira eh, pedzera mambo ndini akazongotsvagirwa mapepa anga asingaexiste baba akanogara navharwa ndiani akatsvagira mambo mapepa uchinyepa sikani mafungira angu angu aya waita sevitendasenamlii kuda kutyizira ana mudiwa kuda kupindira sit down mudiwa sit down wakupindwa munyaya dzasinakuda
kutyizira kuita kuti maybe mutarisokataura zvaunoda kutaura

ruzhinji rwezimbabwe musanyeperwa kuita sekuti tinashe mutarisa ari kurwisana negovernment kana kuti chii ava vakomana ava ndo vanoda kupindira pakati pezvinhu zvavasingazive they don't know anything about that, what theyare talking about havazvinzwisise havatomborina haatomborina kungwara mukomana uya muchitomunzwa achitotaura pai pai if you listen carefully to his speech whoever anonyatsonzwisisa you notice kuti he is not that smart they called me yesterday nezuro kuti vaedze kuti kana vakanda kavhidhiyo kavava vaiziva kuti i will say something saka vaida kuti ndisazotaure kuti ndifunge kuti vari kutumwa nehurumende hakuna hurumende inokutuma iwe aya inini kana ndichitoda kutotaura nehurumende ndichida kutotaura napresident i know kuti he can listen to me more than you what is it that you do iwo chekungotora kune mapicture uri pamberi pemota wachingoti ngei what is that muri kuuraya nyika ana passion we want to have vanhu vekufollowa in this country vanhu vekuteedzera vanenge vaine matrack records vanoita zvinhu zviri kubuilda zimbabwe not you usamhanye kumberi kwevanhu uchirasisa vana not you we are saying no to you we are saying no to drugs no to anything chinouya pamberi pedu chida kuti kanganisa hatidi kuti nyika yaurayiwa uchida kunyepera kuti pese pese zita rapresident wakataura zvakawanda yesterday about friends of yours wavaiti futi vamwe vacho uchiti ndivakapisa shop yangu usati jairire passion java tambira kwakuko kumafriends ako nekwazvamunoita nemakatuni amunoita nematakanana ndakambokuudza inini ndinokupedza live and direct i can sue you for these things that youare saying ndopa uchanoti hauna kana sendi hauna kana connection everyone knows the exact person that you are vanhu havakuudze chete ezvino izvo unenge uchiudza vanhu vakawanda kudaro umwe vanhu vanoku okay we understand kuti followership yako yese haisi yechokwadi you bought mafollowers aya hapana asingazvizive but then vanhu vauri kutaurira iva vachikuteerera rabish iyoyo watch out and if you want kundityizidzira kuya kuzonditaurira pafoni apa hanzi ya vari kunditi vari kunditi tichataura nezvemagirlfriends ako vari kuti tichataura nezvevanhu kuda kushandisa mamwe maheavy words awakashandisa ndisingakwanise kudzokorora kuti ini nditye manje ndifunge kuti oh, saka kune vanhu vari kundiplotera hakuna kana mumwe munhu ari behind you not even one single person I know kuti it's just you iwewe hauna kana mumwe munhu hanzi hainini I can call the president anytime achindidaira iwewe achitaura kuti chii newe what would the president say to you ngenyi ah, rasta makutambira kunonyudza mhuri yezimbabwe thank you very much ndaida kungokuudza yawo nezviri kuitika kunze uko mm, unfortunately ndo zvimwe zvinhu zvatinorwisana nazvo when we are busy fighting kuti nyika inene iende kumberi tine zvimwe zvinhu zviri kutinetsa munomu semadrugs nezvimwe zvese zvakawanda wanda and then kune vanhu vakaita seva vanouya pamberi pedu vachisingoti nyengo nyengo nyengo nyengo kuda kuti vafurire vana vedu izvino izvi kana vana vachitoona vanhu ivavo vanenge vachitoti tiri kuona vanhu vekufollowa what do you follow paya paya chii chaunofollowa chekungobata kabhegi uri pamberi pemba every day nekasutu kanyowani uri pamberi pemba what is that what is that ezvinoi zvaakuda kunyepa zvakawandisa kwazvo zvaari kunyepa izvo zvizvi ndokutendai nekutendai nekusapota nash pains please continue supporting nash pains continue supporting everything that we do because i actually believe that we need people like me muzimbabwe munomu i'm not going to be humble and apologetic about it i believe we need people vekuti vana vedu vakatarisa vanonyatsowonawo kuti yes ava ndibaba vane mhuri yavo nevana vavo nezvakakura akachidai achibva kuhwedza achitanga zvaakatanga achisumuka kusvika paasvika nhasi we need that kwete izvi zvatinenge chisora chingonyaudzwa nazvo zvezvi ende futi musamufollowe don't follow this those people because vari kushandisa followership iyo vachitenderera kunzwa uko vachitaura zvisina basa ibvai ikoko mumusiya achiita noise ega ikoko achingotaura zvaanoita nekabhachi kake ikako kuswera achititsvinyira kunoku zvinhu zvichitiomera iwoyi nekuti mabhachi uchingopinda kwese kwese tumafake bhachi futi hauna mari futi ipapapo uchingotaura zvisina basa kunyepera vana vemuzimbabwe kuti vafungidzire kuti zvauri kuita ndozvine musoro don't follow this guy followai vanhu vane musoro and then im coming back for you sorry henyu ndazongotauraona